Эфирда атна яңалыклары белән студиядә Гөлназ Гани. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп вакыйгалары. Татарстанда 65 яшьтән өлкәнрәкләрне дистанцион эш режимына күчергә тәкъдим итәләр. Республика мөфтие дә имамнарны җомгаларны 10-15 минутка кадәр кыскартырга чакырды. Олы Качка авылында маллар асраучы Нурлы Гаяновлар крестьян-фермер хуҗалыгы киләчәккә нинди планнар белән яши?

Бу турыда ведомство җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина белдерде. 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне дистанцион эш режимына яки индивидуаль графикка күчерүне сорап, эш бирүчеләргә мөрәҗәгать итәбез, дип искәртте спикер. Любовь Авдонина сүзләренчә, Татарстан Министрлар Кабинетының 208 нче карары нигезендә өлкән яшьтәге кешеләргә үз изоляциягә китергә киңәш ителә.

Камил хәзрәт үзенең мөрәҗәгатендә дин кардәшләребезне коронавирусның кискен таралып китү куркынычы әле һаман да саклануы турында кисәтте һәм хәзрәтләрне җомгаларның дәвамлылыгын ун-унбиш минутка кадәр кыскартырга чакырды. Камил хәзрәт болай дип билгеләп үтте, Кызганычка күрә, коронавирус инфекциясенең кискен таралып китүе куркынычы әле һаман да саклана. Мәчетләрне моның сәбәбе булудан саклыйк. Шуңа күрә җомга намазларын ун-унбиш минуттан да арттырмыйча тәмамларга чакырам. Чир егудан шикләнгән кардәшләргә исә фарыз намазын укып, Сәлам биргәннән соң кайтып китүе хәерле булыр дип уйлыйм. Һәм, кабат исегезгә төшерәм, мәчетләрдә битлекләр һәм шәхси намазлыклардан файдаланыгыз. 65 яшьтән өлкәнрәкләргә һәм сәламәтлегенә зыян килер дип курыккан, иммунитеты какшаган кешеләргә, гомумән, мәчетләргә барудан тыелып торырга киңәш ителә. Сакланганны Аллаһ саклар.

Татарстанда 588 табиб эш урынында коронавирус инфекциясен йоктырган, бишесе үлгән. Республикада кызыл зоналарда барлыгы 8 мең медицина хезмәткәре эшли. Владимир Жаворонков аңлатып үткәнчә, табибларның инфекция йоктыруына бәйле һәр очрак буенча тикшерү үткәрелә. Чирне эштә эләктерү расланган очракта компенсация билгеләнә. Хәзерге вакытта 138 очрак буенча шундый экспертиза уздырыла. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча, яңа коронавирус инфекциясеннән унбер табиб үлгән. Шуларның бишесе әлеге чирне эштә йоктырган. Бу атнада Дәүләт Думасында депутатлар почта тартмаларына салына торган рекламаны тыярга тәкъдим иттеләр. Инициативаны Россия Иҗтимагый палатасында Эшлекле Россия һәм Рәсәй Федерациясе Төзелеш министрлыгы каршындагы Иҗтимагый советта хупладылар. Дәүләт Думасында халыкның ризалыгыннан башка почта тартмаларына салына торган рекламаны тыю тәкъдиме белән депутат Виктор Зубарев Цифрлы үсеш һәм төзелеш министрлыклары башлыкларына мөрәҗәгать итте. Депутатлар йортта яшәүчеләрнең ризалыгыннан башка почта тартмаларында рекламаны тыярга тели. Реклама листовкалары белән тутырылган почта әрҗәләре теләсә кайсы күпфатирлы йортта гадәти күренеш. Кайчагында почта тартмаларында күп санлы брошюралар һәм листовкалар туплана, алар арасында кирәкле хат яки торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү квитанцияләрен табуы да кыен була. Депутатлар бу очракта Ауропа тәҗрибәсен үзләштерергә тәкъдим итәләр. Бу илләрдә почта тартмасы хосусый милек булып санала һәм халык ризалыгыннан башка реклама тарату җинаятьчелеккә тиңләштерелә. Күп аталар гел чүп булып ята, аны карамаем да мин. Алмаем да шул почта вещта алып, өстәлгә ыргытам да. Ниләрне жалко, техничкаларны. Кирәк түгел. Әгәр тиешле закон кабул ителсә, аны бозган өчен физик затларга штраф күләме 2000 сум тәшкил итәчәк, оешмаларга ярты миллион сумга кадәр түләргә туры киләчәк. Почта тартмаларында рекламаны тулысынча тыю турындагы инициативаны Иҗтимагый палата хуплап чыккан инде. Гөлназ Гайни, Ринат Гиниятов, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Алдагы сюжетыбыз Олы Качка авылында җиң сызганып, җир җимертеп, маллар асраучы Нурлы Гаяновлар турында. Бу крестьян-фермер хуҗалыгы районда аягында нык басып торучы хуҗалыкларның берсе. Бүгенге көндә уңышлы эшмәкәрләр таналар үрчетү, сөт һәм ит сату белән шөгыльләнә. Тәҗрибәле фермерлар чүт җитештерү күләме азык базасының сыйфатына бәйле икәнен беләләр. Төгәлрәге, сыерларның рационында кукуруз кебек мөһим азык культурасы булуын. Әнә, күп еллык стажы булган фермер Булат Нурлыгаинов та быел үз сыерлары өчен силос әзерләү өчен кукуруз үстерергә булган. Барлыгы ул 30 гектар мәйданда алтын ашлык утырткан. Мин әле менә быел беренче генә пробный гына җыл. Ну, Ну, әйбәт ике, булды. икенче елга, наверное, еще да арттырырбыз. Бу кукуруздан соң сөтне арта инде, да. Без былтырлар инде үзебез утыртмагачтын, сатып ала идек. Быел инде, Аллага шөкер, үзебезнекен салабыз. Яртысын салдык, яртысын салып бетерербез, Алла бирса. Искәртеп узабыз, 2008 елда ук Булат Нурлыгаянов яшелчәлек белән шөгыльләнә башлаган иде. Әмма вакытлар узу белән кыенлыклар килеп чыга. Яшелчә саклагычлары булмау сәбәпле, үстерелгән продукцияне сату белән проблемалар башлана. Ә яшелчә калдыклары җитәрлек булу сәбәпле, терлекчелек белән дә шөгыльләнә башларга була. Мәсәлән, дүрт ел элек фермер Булат Нурлыгаянов Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә 3 миллион сум күләмдә грант ала. Тормыш иптәше белән бергә алар Олы Качка авылында 100 баш сыерга исәпләнгән яңа заманча ферма ача. Сүз уңаеннан, бу Олы Качка авыл җирлегендә бердәнбер ферма. Ул вакытта яңа ферма төзелеше 5 миллион сумга төшә. Проектны шәһәр җитәкчелеге дә хуплый, мөгезле эре терлек сатып алуга ике миллион ярым сум акча бүлеп бирә. Безнең инде бу сыерлар Мордовиядән алып кайттык, болар ике, ике партия белән алып кайттык. Беренчесендә алып кайттык без 17 баш, икенчесендә 21 баш инде. Алар галштизированный порода, кызыллары да галштизированный, каралары да галштизированный.
Галштин породасы дип атала. Галштин породалары булалар, әйе. 35-не дә биргәннәре бар, 20-не дә биргәннәре бар. Ну, көнлек

Сөтнең майлылыгын арттыру өчен хуҗалыкта терлекләрне бер төрле ашатуга күчергәннәр. Мондый технология. Силос, сенаж һәм барлык өстәмәләр дә катнаш рацион рәвешендә бирелә. Катнаш азык әзерләү өчен махсус техника да сатып алганнар. Планда терлекләрнең баш санын арттыру, 200 гә кадәр. Хәтта тагын бер ферма да төземәкчеләр.

Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турындагы республика законы нигезендә алтынчы ноябрь, Татарстан Республикасы Конституциясе көне эшләми торган бәйрәм көн булачак, диелә хәбәрдә. Шулай итеп, дүртенче һәм алтынчы ноябрь көннәрендә республикада ял көннәре булачак, өченче һәм бишенче ноябрьдә эш көне озынлыгы бер сәгатькә кыскарачак. Әмин алдагы елларыгызда хәерле яллар теләп сезнең белән саубуллашам, үзебезне саклыйк, битләребезгә маскалар киеп йөрик, кулларны ешрак юыйк, исән имин булыйк. Нурлы иртә, кояш нуры. Күңел нуры. Алабуга нуры. Алабуга нуры? Ә, Алабуга нуры. Алабуга нуры. Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез,